Akka malee nutti tolee. Akka malee anfaan Kulanii natti galatoomii biyya nu barsiisuu keetii.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtanii jajjabaa alhamdulillah. Akkasii nagee qabna alhamdulillah. Roozaa jannaa wajjin deemu jirra. Eessa deemu jirra? Migreeshin. Midire ishii namaa godhu deemu jirra. Paaspoortii fudhachuuf. Paaspoortii fudhachuuf. Eessa deemuuf? Ameerika deemuuf. Ameerika deemuuf. Roozaa.

Roozaa wajjin, Obsaa wajjin akkasuma fataa jecha migireeshina dhaynee baasaboora fayyachumaan fudhachuuf warri baasaboora akkami baafattee biyya keessa dhufanii hanqamte akka namarraa fudhataa. Paaspoortii ni turte balayyaa kiyya. Ni turti, hin turtu garuu baatii lama, baatii lama, Baatiin lama hin turtu. baatii lama hin turte. Baay'ee turte. Baatii lama qofa, baatii lama isa itti dhuftee mazaggabdee dhuftee fudhattee baatii lama booda ni deemta warreen na qunnamuu barbaadda. Laalaa fi finne fadaamatti hin turtu dhugaa. Ee, Finfinnee fi Adaamaa Birradhaa kun amma ilaa amma tan fudhatin nama hin jiru. Dirreedhaatti malee asitti hin turtu. Warreen immoo paaspoortii akka hin baafattanii paaspoortii akkamii jettanii na gaafatan warreen tokko tokko jiru warra akkas akkasii warreen baruu barbaaddan paaspoortii dhuftanii kun if mazaggabdan gisee if mazaggabdan booda ifiifuu paaspoortii guyyaa kudhan karaa hoosiin jaan onlaayinii gubbaa guutuus ni dandeessa akkasii warreen immoo nu gaafachuuf takki immoo na gaafachuuf bilbiltanii akka hin baafattee dhufnee biyya keessa hin turru jettan baatii lama qofa isin irraa fudhata hin turtanii jechuudha onlaayinii gubbaa manuma teessanii guuttee yoo feetan dhayxanii

bro if dura qabaa viidiyoo maraa isiniif jechuudha ani arraan tana paaspoortii tiyya isinitti nagar warreen immoo ispoonsara naa ta'uu feetu warreen biyya alaa hoottuu naan jettan immoo paaspoortii ni jira ispoonsara warreen naa ta'uu feetan viidiyoo biyya kana laalaati ispoonsara naa ta'a deemuu fedha deemuu fedha laal biyya biro waan dhaqeessa bashannaneet waan as deeme biyya keessa hin deemu bashannanaaf warri na yaamtan Dubaay biyya biroo biyya takka takka jechuun na yaama Ingifaa

Akkasii jechuudha. Kunoo midire. Amma isa dhaqaa. Ah, midire ishii na poostaa beeti. Poostaa beetiinis kanuma bara reefa goota. Eh, Poostaa beeti dha. Itoo poostaa. Itoo poostaa kun achi gubbaa lafa. Mm. Kun akkana laaf finfinneen teessan tana fakkaatti midire ishii ni kana unoodha. Wallaalchan qabu jechuudha.

Kun uummanni Viidiyoo haalis. gisee waraaban hin dubbatanii. Akkasiisa eenyu hojjee? Amma salaamata gaafattaa hin jiru dhuftoota fayyaa. Waan tokko. Hayya akka nagaa ajee hin gaafata. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Har'a egaa kulaniif paaspoortii fuudhuuf deemaa jirra. Yeroo dabarsinee dhufne egaa

Keeniyaa. Keeniyaa laa. Dubaay tokkoffaadha. Tokkoffaa Dubaay dhaqeetiin itti shirshi ja'a. Eegas booda immoo Turkii dhaqeetiin deebi'a. Eegas booda immoo Ameerikaallee dhaqeetiin deebi'a. Biyya adda addaa ni jiraan biyya bareedduu haa biyya hawwikaan viidiyootti martu. Qabdu yoo jiraattee biyya akkas akkasii dhaqee ispoonsera gamanumaan naa ta'a warreen na jaalatan warreen na kabajan warreen koottuu naan jettan biyyaa isifiif jirtan ispoonsera naa ta'a. Kanadaa haa ta'u, Australia haa ta'u biyya hundaa'u amma paaspoortii fudhadheetiin jira. Warreen na jaalattan ispoonsara naa ta'a. An jiraa kare deebi'uudhaaf jechuudha isinii wajjin. Warreen na jaalattan na yaamaa paaspoortii kiyya isinitti agarsiisa. Warreen naa bilbiltanii paaspoortii isin fudhannettan lakkoofsa kiyya as jalaan isinii kaayaa naaf bilbila akkaataa itti fudhattan akka hangam takka akka nama tursiisuu isiniif himaa jechuudha. Akkas haa. Yaa Oromoo abba biyyaa diinni kan kee maaf ragadaa itti dhiisi dhimma isaati. Asii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya paaspoortii akkam taanee deebiin maa hin dhabne. Har'a guyyaa sabti qidaamee jarri jedhu isa waan ta'eef Sanbata xiqqaa jaa Oromoon sanbata xiqqaa jechuun sanbata xiqqaa waan ta'eef har'aa fi borullee sanbata guddaadhaan hojjetanii Haye. hojii duree jaan hojii duree jechuun isin jechuudha. Isiniin Hojii eeyyee. duree jaanii Ni jira jettanii nu fiddan garuu. akkas han- har'a eh, waan sanbata xiqqaa waan ta'eef hanga sa- ganamaa dalagan malee sa'a boodan dalagan sa'a dura malee. Saniifuu ati roozaan qabda akka fudhatte silaamee uummata keenyaaf. Ani yeroo sani kadaamaa fudhadhe nuti alama na ji'a tokkoo fi bulii digdamii sagal irra fudhadhe. Digdamii sagal irra fudhatte. Okay. Akkasii jechuudha. Kunoo nuti Jechuun sidhamma dhabnee maa- yaa'u jirra. Garuu san dura kalee dheengadda dhufuu dandeenya. Biizii taanee egaa dhufnee dhu- dhufuu dhabnee. Har'a immoo isaa boodaas ni jira ja'anii dhufnee hin arkanne. Rakkoon qabu kalaas gaafuma birootti deebinee fudhanna. Gaafa deebitu waan isin yaamtu haala isaallee isin yaamtu. Haala isaallee isiniif hin himaa isiniif hin ta'ee jira akka duraanitti.
Akka duraanitti miti isiniif hin hima jechuudha. Maaliif jennaan ni beeytanii hordoftoota hojjettoota Finfinnee kana keessa yoo gizee qabaattee gizeedhaan deemte malee hin danda'amu beeyta. Saniifuu jennaalleen akkasumatti hin fudhanne isiilleen atis hin fudhanneemi.

Hanga viidiyoo biraatiin isinitti deebinu nu faana ture. Itti deebi'eetiin isinii hima. Kana arraan tana hunoo deddeemaa oolle kana fakkaata. Hatti aanu immoo akkasitti isiniif himna. Nu faana tura isin jenna. Finfinnee isin daawwachiisina. Akkasumatti isiniif xumurra hanga macarrashaan nu faana tura. Tootaa fi kabajamtoota keenya janna obsaa roozaa tuub. Istaadiyeem har'a kun akkana fakkaatti. Istaadiyeem dhufuu keessan akkami isinitti tolee jira? Baay'ee gammadeera. Akka malee nutti tolee. Akka malee, anfaan Kulanii natti galatoomni biyya nu barsiisuu keetii.
Ay, Way si baanaan isaaniin baana. Ah, je- Rooziyyee ati dhiis. Deemuu dadhabe. Deemuu dadhabde way miskiin diddiidiyyoo. Hin booyine qalaasnis akkana wal bira dhufne akkana wal bira nu agartanii warreen nu jaalatan warreen nu kabajan akkana wal bira argamnee istaadiyeem finnee nu fataa jennaa oollee. Arraan tana egaa biyya keessa deddeemne oolle istaadiyeem kana dhuftee jirta garuu arraan tana kan naa hojii deemtee wal agarree deemu keenyaaf akka haqamta akka gammachuu. Baay'een gammada miila na Baay'ee gammachuu kenna.
Ati hoo janna akkanatti kunoo istaadiyeem bikki jaan bikki viidiyootti warraa turre kana dhuftee as arguudhaaf maaltu si dagaa? Hedduu bakka gammada wallahi laazim Oromiyaa I love you I love you. Jannaan gammachuu duute finfinnee dheengatta gaafa dhuftu dhuftee nama keessaa gakkutti. Allaafi utuu Oromiyaa maayii biraas. Mee warri biyya keessa jiraatanii o- o- biyya gadii xixiqqoo keessa jiraatan kootaa finfinnee keessa kootaa finfinnee hojii basannanaa kootaa please kootaa kootaa kootaa kootaa. Koottaa karaa finfinnee je- jenna arraan tanas dhuftanii akkana nu wajjin walagartanii bashannannee walagarree wajjin taphannee kofallee qilleensa fudhachuudhaaf hangam tokko gammachuu qabdan. Wallaahi gammachuu tiyyaa.

keenya haa guddisnu walillee haa guddisnu isin jenna warri yuutuubii dalaguu barbaaddan hundi keessan koottaa akka kan kanaan waliin dhufnee haa dalagnu haa waliin guddannu isin jenna akkuma dabalanii akkasii hordoftoota akkam jabboota keenya arraan tana akkanatti isaanii wajjin argamee bashannanuu biyyeetti kanatti tole kanaafuu walitti deebina kanaafuu viidiyoon keenya har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata.